ecertificate y'eng'ao y'okora ki? Aria ga lands aria ase department ya lands and registrations of persons alafu gakorire boigo echief eyio ereka orike rirube rigoteba ng'aki nimaete nyagosira abwate abakungu batato Na abana kumi na nane. bana kumi na nane omong'ina oyomo omotang'ani erinde koti emae gotwara eopportunity y'ogoasesi naki egochi koba gaki Oboremo, omokungu omonene abwate omwana oyomo, oyokaberete abana batato, oyomoke abwate abana kianda. Bono koti onye onye oyo naba Canada iga akorangerigwa ne chief gakwanga succession nabo egochaka ataiyo.

Aye nyagete nyagete okare Canada kwaranga erigure eye chief era ere location gete oche tokore succession bono eseri egoteba ng'a egaseti eye Daily Nation gose Standard gose Star nabwate nagwenerete koikera ripoti ekora ki emoikere onye gakare Canada ne title eri aye eyo title gushi hotel eri title eri ne ikatasi abwate inwe bono genda ase chief Nyora edeath certificate eh, eh, nyo- nyora edeath certificate genda ase chief nyora rirube eh, ge- genda ase omogwakiri oyo omogwakiri oino anarifae etaito eria abwate chi- chi documents chinya chibe issued mochaka amang'ana ase accession ng'u- buya naende ekoti ekoti e- ekoti ekoti enyene etebe ng'aki inaki estate eye ekoba disputed, ekiagera will yarenge ororo. Bono ebinto ebi ning'a chiango nchikare ororo, nini nini nini nini nyakundi ingotebia omogusi ominto ande ande onsi ase okebwaterete ebio koti teri korigereria ebinto buna ebio, eyio egokorokwa ng'a egento egiakorekanete is an illegality oine egento kere illegal mamincha namachiko a Kenya. Gotewa ase omomura oyio atakeri kobwatwa. Ene egesae FM yire ekero emerongo etato chinsari isato chiobonwa mambia tokwanera igoro ya kopia e app nere iga iga ya kopia nyabera ake eh, ase ensemo ya kopia barengereire barore ng'aki bakogokonya ayo monyene bwenyorere ebinto bia ase enchera endonge download e app ya kopia korwa ase play store ase esimu yao ya koboko obeke eoda yao eoda chiegwika iga nigo chibwate chiofa chia bene egokina chiofa chia kopia ase enchera bene kere wiki Kobambana na hali eye enkong'u y'obogima, ebinto bitakeire kwororwa ake, ne chiobagio chiororobire goetera ase eApp ya Kopia. Ase eApp oka nigo babwate amagori aroro are abeene. Igo bakokoba ebinto biao mpaka buri saa bwesore goetera ase omoagenti oyio ore ang'e naye. Eapp eye iga ya Kopia nigo ekobeka obogima koba ase enchera obwororo. Ase ensemo aye buna eagenti naki ebinto bigokorekana. Omoka zaidi na Kopia, yaani tenenka zaidi goetera ase Kopia, Eh, aye buna omwajenti okopia, koranche kabe omwajenti omuya. Tebia customers bao bonsi bakopia batumeke e, e, batumeke e app iga yakopia, rinde naye bwegoke goetera ase commission enyinge. Customers bao baria mbatanya gotumeka e app yakopia bakobeka eoda yabo goetera ase eoda ya ritang'ani ya shilingi mia tano na goetana ya ase e app ya kopia nigo okonyora 250 e app ase ogotomekera oda goetera ase e app okay eh, bo- ase okonyora nabo igo nonyore 30 shilling chiao extra buna botambe eh, ase customer bao bari bagotumeka e app eye gakobeka chioda chiabo ya kabere ya gatato ya kane le chionsi chibe eya mia tano na goetania bono kanyeka nigo okonyora konyora commission yao Nonya ecustoma yao gekobeka eode yaye goetera ase eapp, tobase koganya eresa customers bao ba download eapp iga ya Copia rero naboigo banyare koba bakwegokia. Copia, maisha rahisi. Buya kabisa, chideka nemerongo etato na ibere igoro yechinsa isato chiabona mambia togenderete gosangana wakili Ronald Kambi igoro yamang'ana yamaremo naboigo ebinto bigendererete ase chingongo ao ao chinsa chideka emerongo etato na ibere ase chinsa isato chiamambia.

Obo nobosemia bw'obomenyo obuya buna bokoretwe asore na Egesa FM.
Ase ensemo ya kabere omotegereri y'oborwaire bwa prostate cancer rero nigo togochia korigereria ng'a naki oranyare koenekia buna noborwaire bwa prostate cancer aiga nindire omonyagetari Sarah Mukeire korwa Oasis Doctors Plaza ime ya Kisii ogochia gotokonya ase Tokorigereria oborwaire obo iga. Kwanyorire bono ogachandia egetaai bono buna omotegereri one, kwanyorire botuko ekero okaraire okonya goitera agwo okonyora okonya goitera amache rioka rioka, nkoigwa oraitera amache lakini gwasinywa koyaitera amache aye ekero agosoka iga agosamba gose ekero okare gokora egento ebwanchani bwago no nomwanchi ogo kwanyora bono ng'a okare koigwa bororo gose okare gosokia ebinto ebi twateba bigosoka bibwate amanyinga gose amache ago gagosoka. Bakabwata amanyinga. Naki ogokora omanye ng'a eye enkansa gose tari kansa, ase engencho twatebire nabokonyora abande eprostate eye nere enene lakini tebwati kansa, na abande nabokonyora age ere enene lakini iga ebwate kansa. Bono intwe buna enyagitari yao ase Sidoctors Plaza togotea omwancho ekero kwanyarire konyora koba ime nobwate ebimanyererio ebi iga ninchu gocha ase enyagitari yaito egere tonyare koba togokorera oboringori boisaine egere tonyare kogotebia onye enkansa eye iga twateba onye neprostate yanyarire koba gekoba enene etabwati ekansa, amariogo otobwate ase efamasi yaito ase obonge akonyara koba gokonywa egere anyare koba gakogokonya, eprostate yaito enyare koba kegokea egere otie onyare koba naye kogwenchoyia obogima bwabo buna abanto bande. Naende onye bono eprostate yabeire enene ekwaire amariogo aya iga taranyara koba gakoyekeyia naro bono tobwate abanyagitari basomerete abanya baranyare koba iga bagokoyerusia ogenderere nobogima bwabo bwa kawaida. Nabo oranyare koba gokomboria ekero kwarusiwa eprostate eye iga nabo ogotigara buya naende onyare koba gokogenderera na gokora obwanchani bwao nomosubati oo. Ekero kwarusigwa gose gwatwara eprositeti ere benene, riera oro ritararusigwa nario oranyare koba kogotwara omochando, lakini ki yabwenigwe, obogima bwago obe okogenderera buna kawaida. Na konyara koba komanya gose eye nepro nekansa y'eprositeti, bono tokonyara koba kogocha ase nyagitari yaito ntobwate laboratory nere ebwate kera egento, na abanyagitari bare oro banyare koba ga okorusia buna amanyinga nabo okorusigwa amanyinga agende apimwe. Ase amanyinga aya ekero agopimwa tokoyoroka ng'a PSA. PSA eki negento tokoroka ng'a prostate specific antigens. Ekonyara koba kegotesti ebinto ebiya bia eprostate ase abasacha. Bono ekero yanyarire koba gegopimwa nabo ekonyara koba goteba eye encancer gose tari cancer. Inee! Prostate cancer nenyare korwarigwa na koera? Toraroswe amanyinga abwo, omonyaga tari gotana bakonyara gagokoringoria through amagoko aye, naende egento kende nabo okonyara koba kogoaka kw'ebicha eyio tokoroka eye ultrasound. Nabo okonyara koba kogoaka kw'ebicha eye iga enyare koba gekorigereri gose nabo erakworokie ng'a eprostate iga yabeire enene naende egere netagete oboringoria bwa gochima emono. Naki omonto arakonywe ekero atokire noborwaire obo iga bwa prostate cancer. Ase enyagitari yaito abanyagitari buna twagotebirie bare ororo basomerete mochando oyo bwe prostate cancer naende igo bakonyara koba bagogokonya. Ekero kwanyarekanire ng'a norwarete igoro ya prostate eye iga, okonyara koba gokoigwa amariogo ayio okonyara komera egere akeye prostate eye iga. Onye ekero onye tarakeya, onye prostate eye yabwate cancer, amariogo ayio iga agabwate chikemiko chie chinguru. chikonyara koba chigosamba chikansa chiria chiseli chiria chire igare ase eprosteti egento kende nabo okorerwa egento tokoroka ng'a radiotherapy radiotherapy no nokogenda gosambererigwa ne estima ekero omanyete estima ye estima iga ebwate chinguru gete chire chia igoro nabo chikonyara koba chigosamba chiseli chiria chire egari chi chirwarete chibwate ekansa eye iga chinyare koba chigokwa gose chikoera twatebire nabo okonyara komera amariogo nabo ogosambererigwa eprosteti eye iga naende nabo ekonyara koba gekorusiwa. Egento tokoroka ng'a surgery. Kikwamera amariogo, chikemiko chiria echi chikoyaita. Kigwasambererigwa, chisitime chiria echi chikoyesamba chiakwa. Naende bono na buna aye omo nabo okonyara koba naende kogoteba ng'a yaya tiga erusigwe. Naro ki yarosigwe, nabo naro okonyara koba agokobwena. Obosemi bwao gochia ase omotegereri mborobio obo igoro y'oboraire obo iga. Ekero gwatoka kobwate ekansa eye ya prostate, oyio tari omoerio bw'obogima. Enaba ki nkobatebia ng'a nabo moranyare koba mokomboria, Ng'aki bono narusigwe eprostate eye, iga inche nimbwate omwanchete? nyomba, ng'a kinkonyara kobaa ginkomokora. Gikwarusigwe eprosteti geke ekero oyebwate kerwarete, iga nari bono bono gwakonyeka. Ase engencho riria erwarete, tori konyara koigwa nonya negetendo keria ogekore. Okonyara koba ng'a bono okare koigwa bororo, amache ande kwanyora tarasoka iga agosambete tobwati hamu. Lakini ekero gwachinyegete tari kwanyara kobaa gokorwarigwa, yarusigwa gose kwaegwa amariogo yakeya, egetendo keria kiaye gekoenderera kobaa. Yaani kawaida buna mwarenge buya naende kwaenderera koba ake ogwenjoy obogima bwao bwa kawaida. Oyio Nsara Mokeira korwa Oasis Doctors Plaza ime ya Kisii orenge gotomanya igoro y'oborwaire bwa prostate cancer. Obwo nobosemie bw'obomenyo obuya buna bwaretwe asore na Egesa FM.
Edaka emerongo etato na isano na ibere igoro ye chinsa isato chia mambia by the way mongenegete na eh, nine years ago

Abwo bono mbuya.
Tulikuwa tunakula keki siku moya leo ya mu- na mchele. Na intwe omanyete buna abagina twachire tokairiria ata yatogogete sana. Rekana mirongo ete na isano esetigere chinsa isato chia bono mambia mbuya muno kime ase okogenda gosanga mono intwe bare ntwarete konanya chibesa mbura Kabisa, chiagoetera kabisa. asere mbesha maisha toast tafadhali na chetiketi yao

Nonye togenderete, lakini nyakundi egento nkere. Kere kere ngaki ekenyorio Eh. bantu mbari kago kende bari Ee, nyakundi. Bono Naki naende. nairaneire naende. Naende yase. Omanyete emiaka eye kianda. Mogambe toe kende Batanya kwarana. Abanto bamenyete buya. Igo buna twakire Twakire tororo. buya. Rora buna ere buya nokogokia okonene, ekero abanto abamo bakomenya amo emiaka kianda baigwanaine, batanya kwarana, riria twachiete ororo togasaba aa togatwa amato amaya, agerire bono emiaka kianda and we are moving, omogambi Tobange.
omogambi ominto nao tore aa mbatato tore, mbatato tore Okay, gwacha. amaate.
Insa amato ariba chiri insa. Gwetera ase copy omwanche motegerere ibe bono bokobeka eoda yao ase eapp. Obuya mbori ng'a nobwari mbori ng'a eapp iga nigo ebwate chiofa chire chiabene. Chiofa chire ase copia app togochinyora ande onsi. Download eapp yao ya copia erinde aria bwenyorere chiofa chingiya ewiki eye. The beauty na copia app nere ng'a nigo okorora ecolour yegento otagete, kwarora esize, kwarora rigori, kwarora mpaka ecolour, yaani igo ore sorted. Egoki ne chiofa chia bene chia kopia goetera ase e app yoka erinde erio topambane na hali eye enkong'u y'obogima. Nigo bagweka ebinto biabo ase ore ase e agent ya kopia ore ang'e naye. Eh, aye buna eka- buna e agent boigo totwara wasiwasi. Customer yao ya kopia oria otang'e gotumeka e app rero iga mote ng'aki beke order goetera ase app because bado konyorere commission ase omogwekano. Eapp y'eoda ye ritang'ani ye customer yao ya Copia eria kobeka goetera ase eapp y'eoda entang'ani ya 500 and above nigo egokoa 250 shillings. Ase offer eyio eye bado nkonyora ore 30 shillings chiao extra. Gakobeka chiota chioda chia buna akoendera kobeka eya kabere, eya gatato, eya kane eyio chionsi chibe chia mia tano nabo bado okonyora eoda gose commission yao. So relax ogenderere konyora commission yao ase enchera ere ng'ororo.

otigirwe omong'ina otigirwe oyomo bweka ekegusii bare gote ng'a ekero omong'ina achire nyomba omong'ina omogaka oyo osirire omong'ina nomoke omwana noyomo atigerwa ase enka eria omong'ina onyorire omogaka onde banyorire abana bande naende babere abande nyuma ya omogaka gosira abarabwo mbabwate oboyene bwa okonyora oboremo ekerengo na abana bao onye gosira. Ah,
nyakundi ekero okorigereria iga nyagosira nigo atigete omwana oyomo Ah, o- omong'ina oyo eh, omoboraka ochire onyorirwe oirirwe nomogaka onde Ah, ekero na gosira agosira omwana atigete noyomo, gose babere, gose babere, bamentire baikire bane.
gose baikire bane. Bono egento kegokorekana iga nekeri ng'a ah, aba bande bacha mbabwate ise omwana oyo oyo otigarete nabwate powers chiokoira bwonsi. Naki nabateebie, nabateebie ng'a goika opurufu ng'a nyagosira nkogosapotia are ng'a tarakora ki? Atarasira. Ekero are moyo inkwarenge ororo. Eh. Omonto are gosapoti ning'o? Noyo. Nomwana oyo oye. Kwarore eh, eh, chinsemo chine koera tore twakora DNA. Eh, bono. Ngoteba bona ki DNA tiga ngekorwe na nyagosira torore ng'o gose ng'a there is a link ero between the two. Bono abana aba mbabwate ise oyo otigarete Nere obwate amanyinga y'omogaka oria osirete bono ekero kere namna eyio, goika opurufu ng'a koyenya gosira ekero atarasira, kogosapotia arenge richiiko ria Law of Succession Act erigoteba ng'a onye gotagete obe supported goika osapoti ng'a nkoba kwarenge supported supported na nyagosira. Onye togopurufu boigo, goika orore ng'a ki amanyinga naro ororo, naki ekogera abanto bagokora di.

Tafadhali omogusii onde bwensi ontegererete, tiga gokobwata igo, otigere iga abwo, agokende nkeiyo gwakorire. Genda motwe. Rika eguiri. Naki nagotebi nya, nyakundi, there is something very important here. Rika eguiri yogotebia ng'aki, ee, naatire, nabo naata iga, chimbebe, oyonyorire iga. Oyonyorire iga, lakini onye gwaatete nyakundi iga gwachire gwaatire will teiyo tochieti go process title nyakundi estate ye bono eye ng'ang'a egwakwa kwayetiga ebe land na according to the law of succession naki richiko rigoteba richiko rigoteba ng'a ekero gwakure Onye totigeti will eri koba run according to the law of succession, egoteba ng'a abana aba bonsi pi baterwe oboremu in an equal way, ebe omoiseke, ebe omomura. Bono naki ngotebia bagusii, tafadhali rika ewill. Rika ewill amagania ao naki are, otebe ng'a omomura oyo namoeire oboremu bong'ani iga, oyo namoeire oboremu bong'ani iga. Naende ekero gwachire akegwatire chimbebe, reta esurveyor,

Gwagorire omogondo, gwakorire gwa process ye title deed, lakini unfortunately egasi kwagorete abana mbarengeo bakinire babeire abanto abanene, batakire kogurwa omogondo lakini nobwate etitle. Batebire na ekero kwagorete omogondo oyo mbarengeo. Eh, bono nataka komanya agreement eye togocha twarosia ndiririe go expire na ekero kwarosirie etitle.

Eh, chiminiti chiria chigende chibekwe ase efaeli ya lands eh, lands onye bore na Portland aria mogende Nairobi iga iga ase ase efaeli eria ya- ya- ya- ya Portland chibekume bono egento kere iga iga nyakundi egento kiarenge ase oborimo bw'eserekari buna okorigereria Eh, eria igoro arete nchiarenge ororo korwa omochakano oa omonto narochiete akarigia registrar ng'a chiregistrar chitakari akarua ebesa corruption etaito eka- eka- ekaba issued etaito eyie etari etaito endonge bono naki nabatebereti iga kora Transactions echi nomowakiri ochiete sukuru. Omowakiri ochiete sukuru onye gwachire ase obisi yane omowakiri Ronald Kambi nigo okong'a ekopi ye title eria. Okay. Imanye kogenda mpaka lands inche omonyene tindi gotoma onde nyakundi. Mm. Indore ng'aki etaito eye oyabwate okonia oboremo nendonge ere. Mm -hmm. Nende mae kobori iga

Onye necounty assembly chiminiti echi chiachiete ase esenate chikaba debated, bono eri negasi naki nabatebereti last week, ekero okogora oboremo tiga gotumia chi short cut, genda kora oboremo kora etransaction eye nomowakiri ochiete esukuru okobua omoadvocate okore etransaction nomowakiri ochiete esukuru naye nabatete naki mokori eri ng'a omowakiri abe okomocheck online Okay. obwate practice certificate Ah, omowakiri akoroseria agreement Eye omwakanete buya, emanye koba ng'a etransaction eyio yarenge narare ere embe. Bono aye omonto okobwata esati na omowakiri, omotebi narosirie nekagora oboremo bwe chibesa echi, inkagenda narosirie enyomba chibesa ngechi, eh, amarisiti obegete, obegete efile, omowakiri oyio onye nomowakiri ore valid, omowakiri oria ochiete esukuru agasoma, omowakiri oyo agakobwakana chibesa chionsi. Naki nyakunde ingoteberia abagusii, deal, Amang'ana y'amaremo n'omoadvocate of the High Court of Kenya ore ase etera ore oba advocate ore erieta riaye rire ororo in case of anything onye omowakiri ore osiri agreement yakuri muna mata iga okirima mata iga iga iga ge ruai onye omowakiri nare ororo orositi agreement emaye gocha konyora ng'a oboremo obwo mbwachete bokatware problem Yes. omowakiri one ere gokombeseti omonto oyo ogende Portland

Onche Beatrice, Yes, Beatrice.
nare koboria iga, ntwagorete oboremo buna egurupu yaane, rende twagorete abanto abange lakini ego tware koboria abanto b'efamiri, Yes.
konya nabarabwo mbara mbarasoki chitaito titi chiabo Mhm. bono togachi tokabekana twensi piamo eyarenge ase ase esokoro tokamanya konyebeka ase omogaka oyomo gekore konya esokoro eyakure Mm. tokanyebeka ase esokoro eye bono ekamanya gotobagera twensi pi Bakabagori mpaka bakabarabwo abanyene. Okay. Bono timaeti etaito engiya naki orakoronye manye na ntwaetu rende chitaito aro ogototiganeria bono ogochia komanya engiya nereri na ntwatebete buna chi green card gose ne chi green card gose ne chi search ngatigera omo omo surveyor

Ee, bono tokobagerwa bono buna abana b'efamiri eyio. Okay.
Bono egreen card eye, gose ne green card gose ne search, natigerete esavea, yaani omosavea nere ontebete buna, buna nabo ngogochekeri ngamotigere 1000 anchekeri. Taranyeng'a. Ekero emotigerete one ere safe gose na nabo eranyore yakorora ebinto binde ntamaeti. Okay.

Ni eye igo ore absolute owner, onde taiyo ogwenerete gokirira oboremu bwao, na aye onde taiyo. Onye omonto kagokirira oboremu bwao, oyio nigo agwenerete kobwatwa ase amache magosa criminal akorwa ng'a trespass. Nabo okogenda ase police station orike AOB otebe ng'a omonto nare okaigwa trespass bwane e agreement e agreement ngeye ne title ngeye. Ombwane ngo trespass are abwatwe. Naende nabo okogenda koti ase civil injunction ebe issued na OCS ore ang'e atebigwe ng'a ki OCS enforce order eye monto itarorekana kw'omonto oyo kw'omonto oyo. Ng'aki eagreement ekoba valid? Eagreement egagi igotebia abagusii ekero eprocess eria gwachagete oboremo korwa gwachagete esearch oche oche agreement, oche chitransfer, oche korosi goakana chistamp duty, oche goakana egento gekorokwa ng'a transfer fees, ebinto ebi bionsi pi ebire valid bibeke efile. Naki ngoteeba gusii, rigia efile Bibwati geka bikoe- Bibwa- bikoera. bibwatikani kogenda kogenda kwagachia ekiagera eprocess nere ekoba followed ng'aki etitle deed naki kwayenyorete

powers chiokogacha documents chiao at a small fees. Egento kende togende ase riswali ria kabere. Yes.
Eh, omonto naro iga bakwana korokwo ng'a eh, mo- riswali ria omong'ina oyo ore kobora igoro ya baetwe pak- baetwe title deed babagerete korwa ase title eyemo nonye paka abagori bonsi yes it is possible in law Yeah. eh, kiagera ekero ekero omochi bakorika riruba riri nabatebia nkorika rero ng'a li- liabilities Ase esiteti eyio, liabilities chire ororo goteba nabagori mbare okonya bagorire babe indicated ase ri ri- ase ri- ase riroba riria echief nabo bakoba issued ne echi title deed ekero babe eh, eh, eh, succession omanyete yakoretwe aye Okay. lakini abagori abo mbabegetwe ase rirube ng'a they are part of the estate ekiagera mbakarete chibesa gochia ase estate na abana bonsi pi Onde taiyo ogokora ki? Onde taiyo ogocomplain. Teba ng'a omwana oyomo naonetie o- abande agatiga abande isiko, ng'a toigo omo- omo- ege- egesike omonto onde akare Canada agakorete ebinto agakorete. Abana aba televisions bonsi pi, abang'ina batigara, abana bonsi batigara, ba nabo bagosainia agreement ye- eh, nabo basainie chidocuments echi chionsi. Bono onye title oyo abeire issued,

Chititle deed nchiagete chikaba issued, naende ekero chiabeire issued nyakundi egento nkerakwane kobua e- e green card. E green card, ekero oboremo bobwate e card gete ekoroki e history y'oboremo obo. Green card nchikoba ibere. Okay. Naki bwachagete kare, ing'o orenge ororo ase okore eye, bogaacha bogaacha ase gocha gocha, bogaacha gocha gocha, nkoroki ere history

Babwate body yabo ye chisurveyors na bakogenda aa moripoti ororo naende nabatebi kera egento bagokora mwakora egese egento yoko na empesa bono oyo nabagokora esachi na bakonyora egreen card yende tiga agende onye esurvey eye yamore yamoreti down na bakogenda lands naende at nonya nere omonyene but nonya nere omonyene na bakogenda arike rirube ng'a ng'ange egreen card ase oborimo bwa bwane naende abe issued ne ne egreen card. Gose agotome.
gose ontome inche 07 gose inche otome inche omogwaki rero nari kambi ndoche chinsa chiaerire gaki etopic ire ekare very interesting nakuri tigatebe iga eh, nda- natebe nang'a ama- amare maerire gusii abana aba- abana aba- abana mware gwancha mosome esemina ere emonga eh, nero ogokora egento gekorokwa ng'a nero ekeumbu ogotama amauba atakoera nero omwando omoibori aratigere omwana naende eh, nare goteba ng'a